O, oh, fi'n dwlu ar adeg yma'r flwyddyn. Nadolig. A sdim byd gwell ar ôl diwrnod caled o waith nad o gytre ac edrych ar y cardiau. Draddodiad hyfryd, yn dyw e? Danfon a derbyn cardiau. A dyw e ddim yn draddodiad mor hen â ni, chwaith. Dechreuodd e fel ymgyrch i gael pobl i ddefnyddio'r gwasanaeth post. Dechreuodd yn 1840. Yn oes Victoria, dechreuodd rai pobl hala cardiau cas at ei gilydd, fel jôc. Wel, dyw hwnna ddim yn Nadoligaidd iawn, ydy e? Ond oedd y ran fwyaf yn neis, gyda lluniau Nadoligaidd hyfryd ar y blaen. Gad ni weld. Ww, wi'n gweld bod lluniau'r geni dal yn boblogaidd. Wi'n siŵr bod mame a tade ar draws Cymru yn chwilio am wisgoedd ar gyfer sioeau Nadolig nawr. Tywelion ar gyfer y bugeiliaid, tinsel ar gyfer yr angylion. Ond oeddech chi'n gwybod? Mae Francis o Assisi luniodd y llun gwreiddiol a ddim moyn teimlo ysbryd y Nadolig, a lledodd y syniad ar draws y byd. A, a dyma i chi draddodiad diddorol, os nad ychydig yn rhyfedd. Mwy na chan mlynedd yn ôl, yn Swydd Henffordd ac ar hyd ffin Cymru, oedd ffermwyr ar noswyl Nadolig yn troi eu gwartheg i wynebu'r dwyrain, fel eu bod nhw'n gwynebu'r un ffordd â gwartheg Bethlehem. Ac ar noswyl Nadolig, oedd y ffermwyr hyd yn oed yn credu bod eu anifeiliaid nhw yn gallu siarad! O! Bois bach, wi'n dwli ar bwdin Nadolig. A chi? Er, cofiwch chi, wi'n falch nag o'n i o gwmpas yn y canol oesoedd. Oedd eu pwdin Nadolig nhw yn swno'n yy wahanol. A daeth e o'r dwyrain fel rhyw uwd tene, gyda cig, ffrwythau, sbeis, wyau a gwin. Ddim at fy nant i. Diolch byth. Nath Elizabeth y cyntaf ei dewhau gyda mwy o ffrwythau, un o ryseitiau blasus y Tuduriaid. O, a dyna sut cafodd yr enw Pwdin Plwm. Gorffon ni aros tan ddyddiau George y cyntaf i dynnu'r cig mas ohono fe, ac yn oes Victoria y gafon ni'r Pwdin Nadolig, mwy na lai fel y ni'n ei nabod heddiw, a dath e'n boblogaidd ar draws y byd. Nawr, Wi'n lico fe gyda hufen neu cwstard neu, gwell fyth, y ddau. Mae dant melys 'da fi, ac ar noswyl Nadolig bydda i'n neud taffi. Nawr, yn ôl y sôn, oedd pobl yn dweud eu ffortiwn gyda'r taffi. Ond nhw'n ei ferwi ar dân agored, wedyn ei roi llwyed ar y tro mewn i ddŵr oer a byddai'r siapau gwahanol yn creu ystyr gwahanol. Er enghraifft, efallai byddai'r siâp yn creu llythyren cyntaf y person o'ch chi'n mynd i briodi. Mm. Oedd gwneud taffi yn boblogaidd iawn yng Ngogledd Cymru. lle byddai'r teuluoedd yn dod at ei gilydd i gael cinio Nadolig a wedyn chwarae gemau, canu caneuon a gwneud taffi. Hmm, nawr mae hwn yn swnio fel lot o sbort. O! Fi'n dwlu canu carolau dros y Nadolig. Nawr, Yma yng Nghymru, yn yr ardaloedd mwyaf gwledig, bydd y gwasanaeth plygain yn cael ei gynnal bob bore Nadolig. Canu plygain yw un o'n traddodiadau Nadolig hynaf ni. Bydden nhw'n dechrau am dri neu bedwar o'r gloch y bore a bydd y pobl yn dod â cynhwyllau i oleuo'r eglwys. A byddai unrhyw un yn gallu cymryd rhan, chi'n gallu canu unawd, deuawd, triawd neu pedwarawd llawn harmoni. A does dim unrhyw fath o drefn i'r gwasanaeth o gwbl. Byddai'r gwasanaeth yn gallu para oriau. A wedyn bydde pawb yn mynd adre, a bydde dathliadau'r Nadolig yn dechrau. O, mae'n siŵr bod e'n gwbl hudolus, yng ngolau cannwyll, Er, wi ddim yn siŵr byddwn ni'n lico codi am dri o'r gloch y bore, chwaith. Maen nhw dal i ganu plygain mewn rhannau o Gymru heddi. A mae'n draddodiad gwbl, gwbl arbennig. Ar gyfer heddiw'r bore'n faban bach, yn faban bach. Fe anwyd gwreiddyn Jese'n faban bach. A'r hen goeden Nadolig. Dath y syniad o ddod â choeden i'r tŷ yn wreiddiol o'r Almaen o'r unfed ganrif ar bymtheg. A dath y syniad yn boblogaidd, a nath y tywysog Albert y peth yn ffasiynol rhyw dri chan mlynedd yn ddiweddarach. Ond mae dod â phlenhigion bythwyrdd i mewn i'r tŷ, fel eiddew, celyn neu uchelwydd, yn hen, hen draddodiad. Oedd y paganiaid yn meddwl bydde fe'n helpu chi fyw am byth, gan bod nhw'n wyrdd drwy gydol y flwyddyn? Nawr, oedd y derwyddon, ac oedd dipyn o reini gyda ni yng Nghymru, yn credu mai uchelwydd oedd y peth cryfa, ond, o' chi dim ond yn cael ei dorri yng ngole lleuad llawn, a ddim defnyddio unrhyw beth wedi wneud o haearn, ag o' chi ddim i fod i gyffwrdd â'r llawr. A pheth arall, Yn yr hen ddyddiau, oedd yna reol bwysig. Dim planhigion bythwyrdd gan gynnwys y goeden Nadolig i ddod i'r tŷ cyn noswyl Nadolig. Achos bydde fe'n anlwcus. Sa'n credu byddwn ni'n gallu ymdopi gyda hynny. Mae yna addurniadau i lan ers diwedd hydref. Wi'n dwlu ar y Dolig. Nawr, mae gan y dyn yma sawl enw ar draws y byd, Santa Claus, Sinter Klaas, hyd yn oed King Frost, King Winter, Saint Nicholas, Father Time. Ond 'yn ni'n ei nabod e yma yng Nghymru fel Siôn Corn. Chi'n gweld, yn yr hen ddyddiau, os nag ych chi'n gwybod beth oedd enw rhywun, o'ch chi'n galw nhw Siôn hwn neu Siôn llall. Felly oedd y boi arbennig yma, oedd yn adnabyddus iawn am ddod lawr y corn simdde, yn cael ei alw'n Siôn Corn. Gobeithio daw Siôn Corn atoch chi.